Isaa fifti diye. Tuto ka turte bara jiru kan si ade. Waka dalaga irra maali dalaga irra maaka tuota. Bar dalagaa xixiqqa shamarra ulfaateetiin saniifin ture wallaan. Nama na irra gaa rabbi si raangachin. Kan si ade beeta mare.
Miyaas na galchi. Hay maali amma akkanuma na bira dhuftee moo. Bilisa kiyya booda shakka maadii na barbaada. Yaa rabbi kiyyaa.

Mashquula jaa biizii jaa telefoonni isii. Biiziin irra goote telefoonni isii na na jalaa illee hin kaaftu silkii illee ilaalaa laama. Qoya naa fi siidha amma. Maanaa dhuftaan abbi haba.

Mana dalagaan akkana natti hin dhageenyeefin akkas si godhe maali? Biizii na goote jechuudha. Ayi gizee gabbaate san dalagaarra na- naan bilbil ture maa naan bilbilin. Keessaan qabu maali rasiida? Rasiida keessaa eegan qabaanne gizeen si bilbilu san maaliif naanaqii rasiida naan hin jeen. Sin dararu jeetiin yaa obboleessa kiyya. Ati maqaxxaa dalguu marraa baatee dhufte karaa tokko hin godhin. Ee amma dalagarraa hattoota mana murtii. Karaa takka hin gorreeti.

Akkasii manuma jirti jechuudha. Ee manuma jirti.
Bari karaa irratti hin argite xiqqishoo dura. Eessatti agarte? Isii namaa waliin karaa irra deemtu amma xiqqishoo dura garee jira.
Baleen kee dalagaa irraa baanaan manuma na dhufteen karaa isiin gorte waan agarra gaanii. Dhugaan baanaa bara amma karaa irratti hin argisiifamu jiraan dhageettu sana.
Naa nama biraa si fakkaata obboleetii yaa miti. Wal si fakkaattiin isaa yaani. Obboleessa obboleessa dhugatti isiidha. Akkamittiin wallaalan obboleettii isaa ifa kiyya maal taate isaati? Ayi dhalaa biyya kanatti akkamitti beekuu dandeesseeti? Dhalaan tun baaltuu uffatte fuullinis cufaadha obboleettii akkamitti beekteeti? Mee anuma ta'uu baata akkam gattu huccuun isiin isiirra garteeti. Akkamitti wallaalasa? Uffata gurraacha iskuweerii qabdi laali. Isiin ka dirattu uffanni isiin diratan. Akkamitti wallaala obboleettii saahiba kiyyaa maal taate isaa ati irra yaaddu maal taate? Anatti obboleettii ta'e wallaala. Ani tunis ajaa'iba maqaa saahiba maali? Ibsituu teenya Haa? kottu mee. Haa? Saahiba mana bishaan sana yoo kottu. Kunoo siin hin jenne isimaa baar. Ufataa wayii wallaalaa isaa huccuu huccumaan dura irra gargaratu itti jirtu. Saayibii gaa huccuu kana magaalaa guutuu qaba gaa'e. What's up fakkaattiin isaanii? Laa wallaa isuma.
Hayyee yoomaa kaa amaara koon qabu kaa. Yoo dhugaa ta'e dubbiin tun maal na agaraa wayii. Assalamualaikum.
Waalaikum salaam.
Nagaan. Fayyaa. Taa'e taa'e.
Ibsituudha.
Ibsituun gabbaatanii jirti.

Eega ganaa eega ganama kanaa kan dhaabbatu natti jaba. Maal dalee dandachi shafaata bishaan itti naqxan ga shafaatu malee. Nuti kaawiya disti xilliin gidaaraan kaawiya dhiqaadhaan way huccuun isaanii taatu qasaala guyyaa kana sadii afur wal cinaa dhiitaa bara. Dalagaa sila akka kan dalaydanii isin bari hin teessan biyya namaa tana ni galtan malee biyya teenyatti sila akkana dalaganneettanii. Nuti laakiin alhamdulillah rabbummaan humna nuutti haa ida'u malee Tan nuti dalaynu yoo isinii sii hime lakkoo numaa'u lakkaa'ee fixuu hin danda'u. Holka waa mindaan keessan nuuf ol ta'eefi. Mindaa maal isinii ol nyaanna nu- keenyaa isaan gasuma. Dilas sitti hin fakkaatin kuma kudhanii wal caala. Kuna kuma inni kudhan maal isaan isin doolaara fudhatanii bar nuti kuma kudhan yamanii fudhanna.
Laal mee waan inni isinii himu. Biittii namaa biyyuma ormaati. Dalagaan yoo dalagannes biyyuma teenyatti hafte siraa akkanatti as dalagannu biyya dalaganne as hin dhufnu tan jennu rabbiin biyya teenya nu haa qabu.
Ayi bishaan mana waa fiddee gattee san dubbiftu keessumaa mana jirtu. Miciyoon barana bar ijaaruu nama nagartu.

Hafuura baafachuu qabdi hiikuu. Wallaahi dhugaa keeti yaa. Maal taate bishaan birra na hiixaate kara biraa maa eedda?
Laa bar yaatutti hin jira xiqqisho. Maal yaaddoo ati?
Jiruma biyya tanaate yaaboo.